Arito mondo wadonji e wach Nyasaye gokinyi sani kata en godiechieng' kata en godhiambo to warito mondo wach Nyasaye ochopi mondo wadonje waduto te. Hallelujah, hallelujah, glory, glory to Jesus.

ikona ni i- i- ineno ka in kanye ineno ka in kanye bende iluongna jomoko mondo bi mondo awuog e wach nyasaye today i want to speak in a mother tongue i want to speak in our local language because i i feel like i'm taking everybody on board uh, i- injili ok en mar- mar jokisungu kende to wadwaro mondo wawuo wadwaro mondo wawuo e weche moko

arwako uduto te arwako uduto te arwako uduto te uh, yola ko yola nyasaye ogwedhi uh, kawuono to light ok ber ahinya lakini akwayo ni mondo idonji iluong na ng'ato donji iluong na ng'ato donji iluong na ng'ato kisebiro laini mondo akelie wach moro gokinyi sani duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko dog ni Yesu apako jateko Hosana ja Nazareth erokamano erokamano erokamano erokamano erokamano kuom donjo e sama owinjore ereu ereu ereu ereu uh -huh. Ereu, ereu, ereu, ereu, ereu. Nyasaye okeli e sama ber. Hallelujah. Glory to God. Praise the name of the living God. Apako Yesu. Were baka yuda. Chieng' orie jamudho. Donjane, donjane, donjane, donjane, donjane, donjane. Mm. Mm. Erokamano, erokamano. Dak indikna gombe wuod adhiambo aneni aneni kama entie. Waket koma ne maber. Aneni kama intie no wuod adhiambo. Ndikna ni to in uh,

Apako Yesu, were ma ok lokre. Erokamano kuom nyalo gi teko. Mm. Mm. Erokamano, erokamano, erokamano, erokamano. Mm. Erokamano, erokamano, erokamano, erokamano. Eh, Berndi, Berndi, Berndi. Wasome muma jomoko ang' noyuda. Wasom nue muma uh, some gi dholuo apana some gi dholuo mondo aleri weche moko sani muma wacho niya asomo e kitabu miluongo ni samuel mokwongo uh, piero ariyo gariyo chakre achiel nyaka ariyo kende ema dasomo kisedonjo eh, mano iluongo ni anyul baulive mega tandarius eh, gigantic eh, jumbo jet wedding is coming up in kisumu oh how i wish how i wish my program would allow me to atema ne anyalo kata haya ndege mabiro gabiro ni du nyaka rus to kae to achako aduogo kama antie jochiende mag masumbni matamo ji nyombo kae to moko olo mon gowi to gipako mon go e chokruoge to giseolo gi gowi anyuol nyocho kuodo wi jochiende ainago ne dhako nyaka nyuom dhako nyaka er omera weuru tugo nitie jochiende moko ma ok gol mana gi yalo nitie jochiende moko migolo gi tim emidiyo go korgi tim moro ma ng'ato timo maber mar muma diyo go kor satan ma, ma satan uh, uh, ma satan yweyo tam jochiende mag, mag olo mon gowi

malit maricho eh? ok wanyal pimo gi duong' mwabiro bede kod mor ma Yesu biro miyo dakika mogik koro nyiso niya ni obed gima rach obed gima rach barach barach barach barach to in jayie nyiso ni gino hmm? in rachne nokene yes apako yeso erokamano uh, my boy miluongo ni eh, sidede andrew sidede sidede my boy uh, felix uh, mondi uh, felix nyasaye ogwedhi mano be is my boy uh, yes ebere ebere ebere ebere to dhako ma ma nyasaye

to chieng' moro inine ka nyathi ma chiemo mang'eny malich midendo ni chiemo monego monego ikow kawayuno inine ka nyathino ema biro donjo dala kanyo gi mitoka ma tiende dongo ma ji penji ni to ma be nyathi ma mana iye odalore odalore to wiye otimo leche to nigi bag moro ma onge buk eh? Eh, nigi gweth gweth sama sama in gi gweth e odi hmm? nikech mond gin ka ji nyuomo eh, ok dadwa yalo dhako ka lakini wawachno wach matin eh, e nyumba nyulo dhako ka ng'ato nyuomo kod dichuo ka gisewinjore nitiere jochiende mang'eny ma gin gik ma gineno kuom mond jie mang'eny gima gineno kuom chuo jie mang'eny to gikia ni ji ariyogo nyasaye osetwe chunygi ma ka ng'ato neno ng'ato to ogombo mana ni chieng' moro ka nyasaye oyie gidhiga e ngima ka ok gikalo e, e tho e saduk nikech e, gi- giherore E, nyombo en hera moro motamore ng'eyo hera moro motamore ng'eyo en hera moro machakore kata sa serruok cha Eh, sama nyimo dhako gi dichwo serore muma mowacho ni nitie gik moko adek makia ma mokwongo kaka wuoyi sero nyako ma gidhi giwinjre modhi okawo mama umo luong ni min-gi nokawo gweng'u moluong ni gweng'gi

Praise the Lord. Erokamano Ilikogal. Koro nawacho ni ham ni nyombo maybe ke- Nyasaye ne dwaro mondo awach mano. Nyasaye wacho ni nyombo ji ariyo emong'eyo kaka ginyuomore ma kata jasem bi gotieno ma kata bi godhi odiochieng' to gima Nyasaye oloso kama dhano koro pogego e e tiende ni kata idhi gi wecheni migango ming'eyo ma kata ituo mana nyako no in mana ikuongo ibayogo kata iwach mana ni mara ne kia girlfriend kata iwach mana ni wuoyino ni ni in ema nokwongo ginene ok chande nikech gigo te noseng'wenyo dende mowacho niya ma e ng'ama dakgo yes ma e ng'ama dakgo koro eh, arus nitie mabiro ma gigantic arus ma majumbo arus ma

lit I'm telling you the truth lit anyul be iwinja be gin agwedho gin agwedho gi thuon hmm? agwedho gi thuon ma kata obed jachiende mag kano mag yoro pi eh? mag mag mag mag luwo rech moko ma- ma- ma- ma- ma- rech mar oluk machalo gwal kar luwo rech e nam to jomoko luwo gi e bath ndara rech moko mag oluk moko maricho richo mar otenge magalagala ka mago ok dhi chamo e arusno Arus ne idhi chamie ngege ma wang'e kwar ma kichwako to nyanya moro moke e lahane ka to barore matindo tindo to chwake maber mochako kete e nyanya to gapilo moro gi e iye to en en rech gin rech ma ok oluoki gi jomoa eh, ginene e gode mag kia Kenya ka gin rech moruok gi jonam mowe kedhno moro matin machalo churi to winjore ka ya gido metia I'm telling you arus do dhi bedo wale anyway Erika Panyis Kovra Alanya erokamano Nyasaye ogwedhi eh? koro muma wacho niya muma Kuom mano, Daudi noringo modhi otony e rogo mar Adulam. Ehe, kane owetene kod joodgi duto owinjo wachno, ne gidhi ire kuno. Bende ji duto mane nigi chandruok moro amora kaka gowi kata ng'ur nochokore madirom mia ang'wen. mi nodoko jatendgi kare namba achiel nitie kar tony ma ka lweny oloyi to kata in gi cheo to inyalo tonye nitie kamoro minyalo tonye ma chunyi ong'e ni kaminone kar tony miringo tidhiye nitie kar tony ji mang'eny mm, uh, gimiluongo ni sunga pride they are so proud ma kata lweny orome to onge gi kama onyalo bwore onge gi kama onyalo tonye onge nitie ji ma kata lweny nitie mager to kama onyalo ringo modhiye onge kae to gimiluongo ni ginene gimiluongo ni ang'owa sunga kata ng'ayi tame mondo oringi mondo odhi oyud kar tony to daudi ne nitie kuonde manong'eyo miluongo ni kuonde tony achiel kuomgi ne en ajolam Ajolam ka a, Muma wacho niya, nodhi, nodhi Ajolam. Daudi noringo modhi odhi otony ka miluongo ni Ajolam. Tony nitie, tony nitie. Ing'e niya, ae weche moko mag chomo gik moko gagoko ni nichomo choma gik moko gagoko ma kata ikweri kata be ing'e ni gino to ok inyalo nyalo to ichome magagoko kaka sani ineno ka nyithindo moko ochoma choma gi choma choma Wuod Odinga gagog gi nikech koro ni, ni, ni kom moro ma gibede wi got moro kama gibede ni koro ni koro ni gino lich kaeto gichomo gagoko ka gikia ni nitie ji ma kata ine kodhi oringo tony kamoro to uh, pod en aena kaka en cha kendo pod en kaka nyasaye nogwedhe en kaka nyasaye nowire Wanyisi e kaka jayalo bende nitie weche moko manyalo mako ng'ato minyalo nene miyude kamoro kar odhi tony in odhi tony kanyo to jayalo kata oringo nodhi tony kama odhi tonye kodhi gi chuny maber to nyaka kama odhi tonyeno nitie joma pod olemonegi to changa changa nitie joma pod nyalo ringo mabiro e kaka ne gidhi ir daudi joodgi joma nong'eyi wakawo ni joodgi gin joma ong'eyi mosemako kodi osiep mosebedo kodi ah, ndalo duto gisewuotho kodi Mm, ging'e chunyi ni gi pesa ere ma onge iringi dhi tony kericho o pesa ere ma onge idhi ringi dhi tony nairobi eh, iyudo ka jayalo nyalo dhi mako oh, luth moro ni koro orito kata dhot moro ok ni a ni olal no pesa samoro nitie gik moko manyalo miyo ng'ato tony wasoga erokamano kuom biro oringo Pa- daudi oringo daudi oringo daudi ka koro sibuot ok nonyal ringone daudi miwinjoni Me- ma ng'ama ne sibuot wacho ni bas in sibuot ibiro ang'eyo an kod teko moro kama galagala ma nyasaye osemiya nikech paulo daudi mineno ni En ng'ama nokalo kuom weche mang'eny macha- mang'eny ma jothioloji moko to wacho niya ni to be ok ne ochal nya- nyathi wuod Jesse eh, nikech Jesse ne wiye wil kata kode sama koro luong ma Jesse luongo yawuote eh, mondo obi mopangogi opango ma korgi nitie opango ma jobeyo opango ma chalo nade to eh, Samuel o- o insist ka penye ni to e dala dala ni ka ma magi nyithindi kende nikech gima naneno ma Nyasaye nonyisa ma naneno cha to ok manenogi wanyisie wanyisie e wuodheni e wuodheni inyalo neno kaka dhano inyalo neno kaka dhano to nitie ng'ama nyasaye oseneno e wiye kacha cha mochako neno gie lek monyiso ng'ato kanindo ni gima chalo kama en mar ng'ane adwa wacho ni ni gima mari ma nyasaye omiyi gima mari gweth ma mari me dalau kanyo ma nyasaye omiyi kata ji dhi ajuoga ok jagol e lweti akoni gadieri weluor kata ji dhi ajuoga didwa golo gimoro e lweti ok ginyal golo nikech nitie gima nyasaye omomiyi kata malaika biro chung' ka penjo ni to makawo gik moko marigogo gi to mage mage to dakna neno anege gi koso to nyasaye wacho ni "Mm, wege aweya to dhi omna mamachacha koro nitie gima mari Eh, daudi ma koro ringoni toringo to en gi gik ma nyasaye nosingone awuoyo mos nikech sani en sa apar gachiel eh, to an e od ng'ato go- go- go- gokinyi koro awuoyo mos awuoyo mos tado naleri wach natia mos rolex wasonga gor eh, gora budho ni agora gomi onge wach to aseneni eh, nyasaye mondo gwedhi mondo otimni weche te madwaro mar chuny obero to muma wacho niya kama nodhi opondeno kor ka jochandruok obiro kama nodhi opono chala chala chako kanisa mathurwa ka gimomiyo kanisa mang'eny sani kata kochaki to ok dhi maber nikech ji nohero chak kanisa gidwa ni gi- gi- jo- joma gibiro gi- gi- bo- bobiro irgigo odwaro jamoko ni omo mondo chakgo kanisa odwaro jamoko odwaro ng'ama lwete nigo ke odwaro ng'ama nigi mich ke odwaro no kidwaro mondo ilos jolweny mondo ilos jolweny chak jadeo lamo we joma joma joma Kenya women lawo we joma bank lawo gi gope we joma gope lawo eh, gi ginene gang'owa ah, gope bag bag bag sime we joma lo gope lawo oringo bi mondo koro nyasachi onere mondo koro nyasachi onere imbe chaka fresh e ng'wech ma in godo nikech iringa aringa ipondo lakini mich to nitie mich ok pondi paulo wacho niya paulo ma jataso eh paulo ma jataso eh. Paulo ma jatazo yie kuome e apaka mina e gaj polo koda piny aluongo Yesu e gari luongo Yesu mar Jehova e gaj polo ne Paulo ma jatazo wacho ni kata otweya to injili to kotwe gik moko nyalo rumo e lweti to mich ok rum mich ng'ato ok nyal kawo kata in gi mich mar chang kata in gi mich mar injili kata in gi mich mar pak we mede mano emomiyo ineno ka chanda kabisa gi jomoko madwa nomedi wach nyasaye ma nyasaye oketo kuomi maler koko kasore to odwa medo go gik moko moketo makeups modhuro modhuro ouso godo mich mich ok usre ajolam idware joma nigi chandruok mopogore opogore opogore opogore opogore to mana joodgi daudi to mana jood joka yesu Iwinjo? Joka Yesu, nitie wach moro be ka ma joyalo osetimo, to kata an asetime, niya, ni, ni wach ni ok wuothie gi chandruok. Wach ni wuothe gi chandruok, chandruok moko nitie mobiro kanyo machalo ni sikul. Ok awuondi, chandruok moko nitie kanyo mobiro machalo sikul, nikech ka chandruok onge, wabiro yalo nang'o? eh, wabiro yalo nang'o ka ok ituo ma nyasaye cho changi ere kaka wabiro ng'eyo ni nyasaye jachang nyaka ibed matuo ma nyasaye changi ok ni ibedo matuo pile pile pile ni in koro ituori mana ka gima tuo en gikeni mari michamo ma- ma- migidene ma- ma- ma- ma- your inheritance Eh, jomoko to nitie ma mokaa ka we tuoche nyaka bagi kweregi no awuoye gimoro manyalo temo mondo obi onyalo biro mondo otem kaka teko mar wach nyasaye ma in go to wach nyasaye Ah, ah, gole kor king'eyo onge loch ka onge lweny ok inyal locho ka onge lweny akoni gadieri fuwo bende ok gol ka onge sikul fuwo ok gol ka onge sikul tiegruok ema golo fuwo koro jomoko dwa noringe gi gimoro to gima kelo gino ok gidwar neno machiegni no koro kama wene to koro achamo choke eh? jomong'iyo gi chak mondo obed kando achamo choke iluongo ni ah, we are chewing bones together this is so heavy Mm, the milk drinkers those who have not been weaned from their mother's breast fair side nikech eh, gima awacho adawacho dholuo eh, wa- anyagla gi dholuo nikech eh, kisungu go to ng'iew ah, dholuo ni ema dwa winjo ka en maber jared obiero koro ah, opaw daudi oringo dhi ajolam odhi ajolam to en gi ji en gi jogope en gi joma owe en gi joma okwedi en gi joma paro nego paro miluongo ni depression paro negogi ma, ma paro negogi to kane giwinjo ni daudi osedhi ajolam kaja te ka giringo mondo gichopi eh, kuom uh, erokamano eli erokamano eli eli eli kogal prophet eli bi ing'i mich man kuomi ikia itugo gi mich in ling' aling'a abiro biro go lando abiro chwadi ka chwat mok berberi eh, eh, koro ajolam kanyo ajolam kanyo kata adulam waluonge kamano wawe wache kisungu Ado- adulam kanyo ne gibiri joma nigi gope jo ere kaka nyasaye biro puonji wach gowi kapok gowi e barasi ere kaka nyasaye biro changi kikeli tuo chalo nade ere kaka nyasaye ah, biro goli e gima di- nitie weche moko ma ok inyal copy and paste nitie weche ma practical like i told somebody that uh, thi- this is prayer and forgive, forgiveness mago gik ma practical you speak as you have experienced them and you know even if through your veins your blood

Hmm? e kaka jomoko onyalo singo ni gik madongo madongo madongo miwuonie te en malaika mae kama joyalo lalo gi jo onego wanyis gi adieri niya nitie gik moko ma ok inyal kalo ka onge machielo tielo kuoth achiel nigo gologol tielo wuoth ariyo samoro tielo komachielo nitie uh, uh, sida tielo komachielo nitie ber yes kata mana kend miwinjo na wuoyi cha gima miyo kend bedo mamit en niya ng'ato samoro oa dalagi to oa gi wechene mang'eny ma in be in michworani in ema ibiro lokori jayande samoro obiro to obiro gi weche mabeyo ma in in en chiegino samoro en obiro obiro obiro losoni gimoro kosedonjo kanyo to omako jochiende kata owacho ni bas ang'ewu jochiendegi dalawa kocha dang'ewu e kabe achaka yud uwe machielo koro adwa deal kodu to ok owache niya ni kia wawere ka oteka mar kia wawere an koro aneno ni kia otimore nade Eh, bako midago to siko nino ni wawere wawere wawere wawere mago ok jajulam jalu julam ok wache ni wawere jalu julam wacho niya bed jatendwa mm? abiro mondo abi- ibed chwora mane omiyo ayie gi dhako moro nakodhe cha yes okawo nyithindo to koro ni bas an na- no- na- no- no- no- pok nawinjora mar nyombo koro inyuoma gi thuon ng'ama aneno ka tekne isebedo maduong' idhi e yori iweya an be nyaka nyuoma ok anyal tho gi gini e- e- e pacha nyaka nyuoma koro kata ka en gi lengo ne machielo to wiche dhano yes yesu wacho ni nyithi piny riek moloyo nyithi polo koro kata ka ng'ato wacho ni ng'ato ni nyombo ng'ato noloso go pesa nyombo ng'ato in kidhi loso ma pesa gi mari ere ng'ama ok los pesa pesa iloso te iloso kuonde kamoro amora nyaka ng'at mineno wacho ni ni malaika ni en ok olos pesa onge inyalo riambo we riambo kaka idwa riambo koro adwa natiek ka ajolam ka a ne ji obire magalagala moloko ka kar mich Yesu paki moloso ka obedo kar tony obedo kar tony ajolam nobedo kar tony to obedo kar tony Daudi ringo te kaka nitie jomoko manene we mondo kata in kata gopi odiyi kata iringo lweny moro kata wach moro goyi to ng'ato biro kuomi we gone weche moko ni an be minena kani agi no kaw charge take charge yes nitie jomoko ma jogo chunji ochalo ng'ama onge gi wir modhi lemo ne ng'ato e osiptal kok odwa nyiso ng'ani cha kaka tuo machande ni e, liel moro ma nyana adhiye cha okono ng'at mane giwuothogo inyalo paro liel moro mana adhiye moro mana akoni ni meda pesa moro noremna cha ni ni ng'at ng'ama nadhi wago cha gima neno ka timo ng'ani ni ema time mani jajuok e jajuok ok jajulam ajulam koro daudi koro kwach kako ringo daudi koro wacho mana niya eh, jogo osewachone niya bed jatendwa we have come here so that you can train us and the bible says there were about 400 people 400 people 400 people kidhi nyime kocha ibiro yudo ka jogi nobedo jolweny nopuonjgi ma koro ok luonggi ni jogope koro ok luonggi ni josida moro amora koro ok luong nyoro nyandiko kamoro nitie jomoko ma kata koneno oneno oneno oneno simbi eh, kata koneni kikalo machiegni gin ging'e ni in in jasida in in jasida in in jachandruok in simbi ok onyal mako sano nikech ong'eyo ong'e ni dwa kode kia school fees ong'e ni kia dwa kode ni rent ong'e ni kia dwa kode ni kia ng'owa ni ong'eyo ni oneno ni ong'eyo ema awacho niya gima ji ong'e kuomi no nyasaye nyalo loke e jolam ma koro ji ok chak ng'eye kendo ma kata idhi kanyo ni in iwuon ose- ni ni ere kaka ng'ato nyalo keto wiye ni ni in iwuon oseda hmm? ni kata idwa mana moso ng'ato ni- ni- ni to ah, ni- ni- ni- in ema- in ma in gi sera monego gire Mm? kwana eto kidi Mm? ok awuo kamano na- natajat ng'ato tawacho gima adieri jomoko nitie ma, ma, ma jolemo moko ma bandia moketo jomoko ni ni- ni- ni gin ema gin gi sera eh? oonge gi fellowship ma kawaida jomoko be lo- lolo jomoko be lolo eh? en ok ing'iew ne soda king'iew ne soda ni tiluongo kich gi gi gi wedene te iluongo aluonga kich kombe iluongo aluonga kich te nyaka gi nyikwagi nyaka ni wedene gi te Em, mm, nikech ne ing'iewo mana soda achiel koro "Ah, in jachiwo ah, in jachiwo Eh, koro ibiro chiwo nyaka sama chunyi ok noyie chiwo be onge gimoro sama chunyi ok oyie ka nyasaye owacho chiwo ok wache ni ah, ni chunyi noyie Yes, nikech Nyasaye kuongo wuoyo emomiyo Daudi Paulo wacho niya ni ka ng'ato noparo gima no ok ni sano gima noseparo e chunye ni mondo otim paro no ne dhi gi roho maler ok ne en paro mowuotho kende maduk nikech pile pile dak uwe kodi paro no dak ning'eye paro no kane pok ing'eyo wach Nyasaye donge sama niseng'eyo wach Nyasaye koka paro moro nichiwo nyaka chiw koro nitie kaka Nyasaye nosewuoyo kodi ma nyaka itim ma kitime itine maber nyasaye nyaka gwedhi haleluya glory to god koro ok iwach ni ham jomoko be nitie moko ma moko uyiro obed ajolam kaja ajolam kaja nitie joma onego bedie jomoko nitie ajolam kanyo ni owacho ni ikone ni brada miya siling elufu mia achiel to koni nyasaye pok owuoyo koda nyasaye mane ma wuoyo kodi Nyasaye mane ma wuoyo kodi ng'ama onge kata mana juogi ema otamore pong'i Nyasaye mane ma wuoyo kodi koso gima wacho ni ne wach Nyasaye mondo giwinji Hallelujah. Oka wa oka oka oka oka ya ngato. To jomoko wacho ni kor kugi kor ka pesa ni Nyasaye no kowuoyo koda. Kugi kor ka pesa ni Nyasaye no kowuoyo koda. Ko yudo pesa mang'eny to sama oseyudo pesa mang'eny to ooro nyaka moko Nigeria ni kanye ma tax ne chame ni ja Nigeria no yalo ne kabisa e e gire e, e, e TV ni ng'ano yalo ne kabisa. to in to bende ichandori kode ni in ema nidhi batise in ema nidhi e liend min-gi in ema nidhi e liend wuon-gi in ema nidhi e liend nyamin-gi ma be notho uh, yo mombasa ka, eh, ka chwo tamo midhi midhi bedo kode in ema isebedo kibedo weche te- te- te- te- te- te- te- te- te kuome to ka koro gik ni ni noolo loan moro kata noyudo pesa moro to otamie pesa otamore mago jajulam jajulam man gi chandruok kosedhi kuom Daudi mondo Daudi ogolnegi ogolnegi sitegi nikech ondiki ni joma wasomi e kisungu mondo winje nikech dholuo to ng'ado kuonde moko kanyo let me read it in english so that you can hear it well verses 2 and everyone that was in distress and everyone that was in debt

because gin words motigo eh, gin words motigo to meaning gi gin ambiguous eh, which means they have a multi meanings eh, gin gi meaning modhuro in distress ohulo gik mang'eny bedo gi distress ohulo gik mang'eny eh, bedo discontented in what ohulo gik modhuro eh? those who are in debt debt which debt Nit- nitie debt by the spirit nitie debt uh, mar money nitie debt mar love koro in what so in the ambiguity we need to know koro ji ainago kosedhi to kae to nyasaye osetiyo kodgi ajolam kanyo nitie joma kosebiro ajolam ma en kama waponde mwapake nyasaye to walame eh? Aken akawa jolamo dakete obed kaka kanisa eh, garaj mang'ongo ma nyaka joma oran ma kong oran obire garaj mang'ongo tiyale injili kiselamo gi yo kech tiwuoyo gi nyasaye to nyasaye osemiye muma i- ileme i- i- to nyasaye osekeloni gik moko kanyo to kisekonyogi mm, ma ng'ama ne nigi gowi mane nigi sufuria achiel mitede tiluoko tichak itede gimo machielo ng'ama ne onge kata otanda mane keto pa- pa- pa- par piny par mane ji oweyo noketo oketo par piny kae to dhi okawo matres moro mar nyithi sikul moro maromo kama cha to ninde yes to yoke nyithindo turi kae to kiselemone tino nyalo ng'iewo plot ilamone tino nyalo go kwan kae to utugore niya ni koro neni ni koro ok inyal wacho kisungu nikech noromo gi jomoko ma koro wacho kisungu ni koro kanisa to koro ok nyal leme en koro kanisa no kuja mago ok joma nokale jolam a jolam joma nokale ne Daudi ema nobedo bedo ang'owa jatendgi kata sama ne eh, ng'ane ne lawe wuode miluongo ni Solomon eh, gi Absalom pod ne ja jolam ka ema nokasore kode yes gin ne gidagi ne baba ok waweyi ok waweyi to be gin e joma no achiel kuomgi jomoko ka nodhi ok chiwo ngimagi ma ma ma Daudi owacho ni riyo nega manade to joko dhi okelo pi to wacho ni e pigini ma pi mokalo remo pigini koro kamodhi wa aolie loka mondo inyag gik mokelo ka kata kitimo gima itimo mar riyo rumo nitie gik moko minyalo kale gi jomoko to magi luongo ni jajolam hmm? yes glory to jesus erokamano elikogal koro awacho ni niya e od nyasaye mano bende ni ajolam to kidhiye to kik wi wil kik wi wil koro nyasaye mondo gwedhu jolweny eh? nyasaye mondo gwedhu jolweny kiny nachaka wuo kodu nabiro wuoyo kodu abiro wuoyo kodu abiro wuoyo kodu abiro wuoyo kodu nadhi nadhi nadhi ambe nadhi e jula moro eh, ambe nadhi e sama wuoyo kodu nadhi e jula moro eh, ok gima lich ahinya koro adwa naweyi nikech eh, wadwa dhi Uh, wadwa ni wadhi wamethi kae to wadhi chako conference to nyasaye mar muma nyasaye mar singruok jehova mar, mar kedo nyasaye ma joloyo mar iwinja nyasaye no mondo obednu nyasaye obednu nyasaye to ne para jolam para dulam par ajolam

wang'i Daudi yes wang'i Daudi wan joka wa, wa, okidi wero niya ni wan ni wan weg mwandu Nyasaye ni kodwa wan weg mwandu Nyasaye mondo gwedhu walem ne ng'ato ka in kod chandruok to ang'eyo Nyasaye chano be kaka tiyo ochengo Nyasacha chengo Nyasacha mang'eyo ruodho muma Osana jaber mar polo sama nodok ka wuon-gi kama noaye onge ng'ama noketo ne ngas Eh, ne gitemo ni giloso ngas moro ma dochalo musalaba to kare musalaba cha riche mene rume to ok ne en ngas ma yesu ne dhigo e malo musalaba ne en mana en ngas ma in minyalo dhigo e polo to yesu to ok ne ni ok ne dware yesu nodhi e musalaba nikech wan koro jalo kowuoyo kode jateko eh we ibiro neno buru modung' nyasaye mar muma ok ni nyasaye ni en ana nyasaye kuom pesa kende ni en ana nya- jaka richo be ogolo we lemo gi richo we lemo gi richo iwinjo ja- ja- kibiro ni jolam ka weche te sida moro amora achiel kuom site moro amora ma dhano bedo en richo richo nek sowa ni weche moko yawadwa ka adok chien matin nasetieko to kadok chien matin wanyisie Nitiere ndalo mane wayudo warruok to an nahero winjo thumbe nikech thumbe nachako winjo ka kidoro thumbe thumbe thumbane makolela eh, kaoyo wuod gi dulo eh, owino jasirati owino tamielo higa piero abiriyo akia ni higa abiriyo ka an gi, gi, gi, gi sirwaru gi tisat moro motiyo ti eh ema ka gisuri thuru ana kanerwa gwaseta abe tayudo no wino donjo koara tanga tawinjo ni mae owino to ndalono nowero jei chiege jei o jei mama jei nyamino lisa nwawinje redio moro mar wuorwa mar bau koro nwagombo nene jas- ja- wuora wuora dogo jaka bwana gi joma nogocho go ondielo ondielo jabande kiomoya seri moja bich wuor gi ngom koro nahero thum to franco Frank Oluambo Makiadi to gi Madilo system eh? ma, ma, ma, mane kago thum jakonge ja, ja gini kata mana waya kende mochako nogoyo tiwinjo mana ka waya wuoyo kodi waya waya ni to sama nayudo yesu jateko nyaka wiring mag denda mag winjo thum mag hero thum eh? nawinjo koweya Yes, noweya. Tinde ni to wan gi ji ma kosegwedhe pesa to weche modongo to onyalo mana timo atima. Onyalo mana madho amadha kong'o, onyalo mana seru, onyalo mana winjo thum to owinjo momiel. Thum to owinjo momiel. Samoro, samoro kata an awinjo, eh, kawinjo awinja eh, Mario Mario, eh, to a- aparo to gimoro richo moro ma parego to onge na ka ndalono kaka mari onge ne gore giche nikech beja de kia praboro ga de kia praboro ga riyo Eh, pod wa nyithindo matindo ok odatin ahinya yes lakini richo moko malich ma- ma- ma- ma- madongo moko ma ma nyithindo timogo ne opok wachope to kata ne- ne ne- ne ok watim nikech adaromo gi yesu ka an ng'ama teenager yes to kata kamano nitie ka thum moro ywak tiwinjo kiparogo gweng' moro kia iparogo wuoru kia iparogo neru kane idhi limo kia nini Good. desires go all disappeared we were not lectured so that we have those disappear uh, those desires eh, uh, depressed eh, so that they, they they are depraved of their pangs that they eat with gin gi leke gi thumni gi lake monyalo maki go monyalo chuowi go miyud sum kuome to nyasaye nogolo eh, tinde tiyudo ka ng'ato kata kama oyale no iye nyalo wang' moyeny mogo aga ng'ato rendo mano jayandu mago be nodhi ajolam adieri nopuonje lweny mane lweny mar yenyu iyudo ayuda ka ng'ato kata mana e facebook ka ng'ato nyalo tom ahinya nyalo wacho weche gimoro tinde gin go kati tiktok tiktok ok en ajolam tiktok diye mondo itim gik moko e tiktok beduru creative to niya niyudo ka nyithindo moko manyiri nibedo kawo sianda gi niwire tiktok to kae to ni ne en ja praise and worship team maru e kanisa an kilemo koda kamano ni e tiktok achungi achungi live live makata idhi om meru gi wuoru michak idhi om neru kata neru en ouru akoni ni idhi ikele kata en mana raila akoni idhi ikele ikone ni kanisa kaa to gima nye miel e tiktok cha to ok ichaki donj adonja e kanisa kaka jalemo to ok ibedie eh, ginene ok ibed e worship and praise ibiro chu- miwa kayongo ibiro miwa kodhi barach ¿eh? Ni mamá, mamá, mi alma tembla, eh, eh, TikTok. Ya le TikTok. ¿eh? Ka ken di ni mi ne mamá como ya le TikTok. Ni ti wende moko mag wach Nyasaye ma gikawo to gikete TikTok to gimielo. To ito moro ng'ato ka kawo wende moko mag piny kae to to ing'eye kabisa. En en ndugu mowar, en en kijana mowar, en en nyako mowar. Eh? Ing'eye kabisa. Kuko dwa miel ni e TikTok ni ni ni- ni mano ni ni koni ni lolony, lolony mane? Ilony lony mane? Kata lony moloyi. Gay kala sani an America. He is the, the America. Eh? The wheel si andani nukuchu. Kiki the wheel kanisa mangi yo wiro jie kanisa. Eh, Kweli kabisa. Kata yine michiwo tithe maduong we. Hmm? Ngama bro denyo ni tithe ni onge onge. Kata wach ni ngado primitive. Be ariek boloi. Ok ni an primitive. Wach ma wacho ni ne en. Koro kiyie mondo abed Daudi. To wach ni gima wacho ni ne en adier. E wach Nyasaye. be uru choko gige piny kae to ukelo nwa kanisa kawo gige kanisa umiyo yesu eh, kuyo yesu kuyo yesu chiegni duogo yesu ajabu jaler kiduogo ang'o nikech eh, ah, eh, miani ni ji dware gi timbe magalagala miani ji dwaro gi timbe modhuro ji dwaro miani weche modhuro yaye eh, miani ji dwaro o nyako ma jaber kanisa nyako ma jaber omiyo satan oramo ni embe nyako okende nyakoni omomiyo odwa kende to odwa kende gi weche maricho odwa semo kanisa gi weche maricho kabisa eh? yes kata kimiel te ok imiel anena miel maber kata an amiel marach kata an amiel obe ok ijayo abia to ok diyud niya ni igiika ni to giiki no nitie miel bende ma nyithindo ma johiga apar gariyo ka dok chien kata miel onge tabu to nitie miel moro ma nyathi ma jahiga apar gabiriyo wuyi mopong' mok nyal koni ni ng'ane dhi konye eh, yuori nindo hmm? ni okoko kasare go miele kanisa kendo miele nyim ji mokethi ma ma pap tamre go to jawer to wero tweta hmm? keso sewero tweta hmm? osewero tweta karo david osewero tweta kianga kianga osewero tweta to koro ka jawer ko ka nyathi moro ma jahiga apar gabiriyo jahiga piero ariyo wuoyi mopong' malielo tike eh, nyaka nyiri moko ma- ma- ma- ma nyaka ah, oh, oh, oh, oh. Mm. Aye. wadwa tirie jolam kachacha mondo joma nigi shida tetetete opuonji mondo obed jolweny maber wach nyasaye puonjo kuom rieyo kuom tiego kuom puonjo kuom kamano mondo ng'at nyasaye obed ang'owa ng'at ma olony e weche duto walem nyasaye moko lokre mosiko be nyaka chieng ero kamano kuom wachni sani igwedho ng'ato ka ng'ato giwinjo wach kendo gimed wachno mondo omedre negi kimiyogi mumbe moko makonyogi ma support mano ang'e ni satan bende ng'ama rach ebe en gi weche moko monyalo kawo nyaka supporting verses moko ma ok owinj tiendgi ni mondo oping go wachni waketho chunye mag mino wechego e nying yesu kristo ma janazareth ng'ato ka ng'ato mondo obed gi chuny apolo ma kane akwila akwila kod priskila oluonge asaye to koro ni ooyo jayalo kama ma iwacho kama ma iwacho kama nodok e wang'e ma notimo gima owinjore omiyo amba godi erokamano agodi erokamano nikech ma en wachni ambe an mari ng'ato ka ng'ato mane tuo mani winjo wachno ibed na jachang chang gi tieg gi ket kama gileme kawuono kata kiny obed kabilo na jolam mondo ng'ato ka ng'ato modhi kanyo gi gowi oyud kaka gope wuok mondo ng'ato ka ng'ato modhi kanyo gi tuo oyud kaka tuo chango mondo ng'ato ka ng'ato modhi kanyo ka nitie wach moro motiyo kore mathung'e mamone yweyo wach machande wach mamiyo dwa ringo dwa a ode wach madwa miyo dwa weyo chiege wach mamiyo dwa weyo chwore wach madwa miyo wach moro amora mok owinjore paro mamiyo obedo gi blood blood pressure nyaka sikari nyaka alsas wache no kete nyingi yeso kristo ruoth agoni ero kamano e weche te nyingi yeso kristo ma janazareth amen nyasaye mondo ogwedhu watudre uru dhie inbox igochona igochona kata indikna message ior lamo ior sadaka ior hera mari kendo nyasaye biro bedo ni nyasaye amen amen